Ndo livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belron News. Kha ngudo ntswa yo ganḓiswaho kha dzhenala ya One Earth, vhasedzulusi vha ri vhadzulapo vha dzhango ḽa Afrika ndi kale vha tshi khou konḓelela tshanduko ya kilima. Lwa miṅwaha ya zwigidi zwa fumi, zwitshavha zwa Afrika zwo konḓelela zwiimo zwi songo ḓoweleaho zwa kilima nga u ṱanganyisa vhufuwi, vhulimi, u rea khovhe na u ṱoḓa zwiḽiwa. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Columbia. Vhasedzulusi vho bveledza maitele maswa a u anganyela gesepfuḓi kana carbon dioxide i bvaho kha zwiṱitshi zwa muḓagasi zwi shumisaho malasha. Nḓila ntswa yo bveledzwaho nga vhasedzulusi u bva Chinese Academy of Sciences Yo ḓitika nga setheḽaithi nahone i khwinisa u rekhoda nga vhuronwane vhu bvisa gese. Tsedzuluso yo anḓadzwa kha dzhenala ya Environmental Science and Technology. Tsengo ya Sipho Goma, muhumbulelwa wa u rwa mufumakadzi wawe nga thambo ya muḓagasi u swika a tshi lovha, yo fhiriselwa phanḓa u ya kha ṅwedzi wa Tshimedzi nga Khothe Khulwane ya Ṱhohoyanḓou yo dzulaho Khothe ya Madzhisiṱaraṱa wa Waterval. Hu pfala uri muhumbulelwa o rwa mupondiwa wa miṅwaha ya fumi sumbe, Zwivhu ya Miriri, nga ḽa fumbili ḽa Ḽara nga ṅwaha wa gidi mbili fumbili mbili. Izwi zwi tevhela u sa anḓana lwa tshifhinga tshipfufhi. Zwi tshe zwo ralo, zwi khou dzhia miṅwaha miraru hu si na mvelaphanḓa kha mulandu uyo. Mukomana wa mufu, Vho Zelda Miriri, vho bva mulomo malugana na tsengo. Ndi nṋe Zelda Miriri nda ndo ya khothe ya murathu wanga Zwivhuya Miriri High Court ya Vatrifala nga dzi 9 dza Juni. Zwo iteaho ndi zwa uri khothe a i ngo dzhena, ro tou fhiwa date ya dzi 27 dza October. Zwino ri tshi sedza ri wana heyi case hu si na hune ya khou ya hone. Sa lushaka ri sala ri songo tsha tou farea zwavhuḓi. Ngori a ri tshi fhulufhela uri ṋaṅwaha i nga vha khothe ine ya nga fhela. Ndi tshi sedza ri khou wana a i khou fhela ni, zwi khou sokou vhuya fhethu huthihi zwithu zwa hone. Hune mulayo a khou ri fara zwavhuḓi.
Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa EFF Vho Julius Malema vho sasaladza Muphuresidennde Vho Cyril Ramaphosa uri a vha khou dzhia tsheo yo teaho ya zwine vha khou hana u pandela Minisiṱa wa Muhasho wa Mapholisa Vho Senzo Mchunu Izwi zwi khou tevhela tsheo ya vhoramaphosa ya vhege yo fhelaho ye vha vhea Vho Mchunu kha maḓuvha a u awela ho khetheaho nga murahu ha zwine vha khou ṱoḓisiswa kha maveve ane vha khou baḓekanywa na zwiito zwa vhuaḓa. Vho Malema vho ita na u amba uri a hu na ṱhoḓea ya uri khomishini ya ṱhoḓisiso yo tumbulwaho nga vhoramaphosa i tholiwe kha u ṱoḓisisa maambiwa a zwe Lieutenant General Vho Nhlanhla Mkhwanazi vha amba zwone zwa uri Vho Mchunu vha na zwiito zwa vhuaḓa.

A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one u bva Belren News, nṋe ndi Pfero Tshizwa Maremba, nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshi ḓaho. A.
A vho anganea zwi tshi ḓa kha sia ḽa masheleni? Aha, Belren Brands ndi thandululo yavho. Ri vha thusa musi vho anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho, tshiḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Kha vha ri kwame zwino-zwino.